hmaan rak pu dih cang. Kuan le zen bom nih a puahmi hna minung tampi an um. Le an teksa he kan napa pakhat le bang cu a phei he a ka tongter i bom ko bom nih a pehnak vei kha um cu khatalei ah kuan um an kahnak kuan kha um i ma he zeitin dah na chuah te lai ka ti amah tin hi a hong ka i kan taksa te a phak ah khan nam tin kan ale kan chuan te Mah pawl lawng te cu an rak um cang. A olnak cun a lungthin ṭhawng bakmi i zei zeidah ka ṭuan tiah ai fiang bak cangmi ram le miphun caah a piangthar bakmi kan ti hna cu kan pasalṭha lawng te an rak sang fang hna. Mah tikhan uar an um khun. Cun raltuk zong experience tamtuk an neih cang tikah operation tampi an lut cang tik hna ah an ralring tuk fawn. le na kan kan chim lengmang bantuk an ralkap cu number one a biapi bikmi cu trainings ko training tha tein a kai mi ralram ah tha tein raltuk a thiam mi an biapi tuk bantukin kan ralkap hna tutan a tang mi ka va ton mi hna a tam deuh hi cu tha tein ke ram le miphun ah ai fiang bakmi pasal ṭha lawngte, nusal ṭha lawngte khan rak tang cang ko. Fingril in irilh irilh irilh i ni thongkhat le ni zariat le ni hlariat chung ral a tu cangmi a tangmi pawl kha an si tikah uar an um tuk hna. Lung ai hmuih tuk. Kaw ralkap zakhatnak in kan ralkap pakhat hi an mak deuh lak ati mah in ka tahchunh cang hna. I mah chung he cun an mah he lawngte chung khual kan tlawng ṭi le ramleng in a kalmi an pule kan si ve tik hna kan ngiat tuk hna an chut ding an dir ding ti khi zei ruangah ticun ram ram le miphun caah nunnak pe mi pasal ṭhan si tikah kan ram caah bochan awk an tla taktak maw hi kan ram an himter kho taktak lai maw ral ram ah zeitin dah an ṭhut an dir lai timi khi kan dawt tuk ko hna bu tikin kan ngiat hna nan uar an um tuk an rak mak tuk cang te na kum kum hmasa ka tlin leng cun ai dang ngaingai ka timi ka si le awlnak van chim si ahcun um, quality rakap quality ṭhami kan rakap lawngte tampi an rak tang cang uh, quantity si ti lo quality deuh lawngte uh, a ṭhami an tang La zeidah ka lung chuak ti cun hlan lio Israel mi Israel ralkap pawl kha ka lung an hong chuak colh. Israel ralkap pawl khi an tam lo nain training ṭha tein pekmi hna an si tikah motor mawng zong an thiam dih, raltuk zong an thiam dih, vanlawng mawng zong an thiam dih, hlasak zong an thiam, kitutum zong an thiam dih ti rak si. Khi bantuk phun khan uh, lungkhar kan um zongah kan ralkap hna pakhat hnu pakhat ki caan lak lan tum le hlan sa kho dih ka zoh tik hna eh raltuk lawng zong an thiam lo te hi vei lawng zong he an rak thiam dih ka ti ca lei van tia le cat cathiam mi nan thei bantukin atu lio i kan rakap hna cu mino tete college university a kai mi deuh mi lawng te an si tikah cathiam deuh mi lawng te an rak si tikah uar an um tuk ka zoh cim hna lo ka mit ah hin he kami kai au chung hi cu kan rakap lawng te he zoh ti an mah si lawng te tlon i um lawng te kha ka duh ve Mah tluk in cun ram le miphun an dawtnak hna lungthin nih khin an pasal ni nih lungthin nih khin lung a kan hmuihter. Le tutan ka tlunmi ah kan bia ka van fun duhmi cu a voikhatnak si caah sau tuk ka chim sual lai. Tutan hi cu Pu House na ka chimter zong ah zan khuadei bak ka chim khawh la ka tlunnak na kan rakap ka uarnak na kong le an pasal ning kong le an nasal ning kong le mu ram le miphun an dawt ning le zeitin dah an lungthin put um ti to pawl vialte he sermon ning la uh, thlarau lei a tui tak mi pastor dian sermon phun in tui tak in zang ko te ka sar ka sermon ko vela sinain avoi khatnak si cha toy da un ka ven chim du mi chu nikum kum sa ka tlun leo le tutan ka tlun chu ai dang nain ai dannak i thil ṭhan tampi in ai dang. Le ka um lio ah ka nu ka nu umnak khua kan um le kan ka nu umnak khua ka um chung ah hin ruak pariat rak phan. Ruak pariat rak phan i Christmas ni hi uh, Christmas kan tuah kho lo kan ni Christmas ni ah hin uh, kan napa pakhat ruak rak phan. Ruak vuinak in Christmas kan hmang. Cun a thaizing ni kul le ni ruk kha Christmas kan hmang. A kip tu kha ruak rak phar ṭhan i a kip tu i ruak rak pharmi cu ka hin uh, rungtlang sorry rungtlang uh, ka dohnak i kan naupa te kha si uh, ma aibur kan kan fapa te kha si uh, John John John Paul thang tis rwa kate sorry am ka kaven phil so le John John Paul thang tis ko ama kharak phan e a CDF hakha kan pasal tha na minung puriat ni ro khan rak rat pi ro khan rak rat pi ro khatlang tling ten nikulin sri kha kan vui i kan pasal tha na zong an kir Mah i CDF pasalṭha hna minung pariat an rak rat lio i uh, an ba tuk i ral tuk nakin ruak kha an rak rat pi i an va tuk i kan inn ah khan chikhat te an van i din i an it an it i an ih tikah khan an uniform khan an phoih uh, an reirat khan an phoih an hong tho cu kan pasalṭha hna ka zoh hna cu a ke a ke rak bulmi si ko ai ama hi hi hi bu in moral na tuk ko ti o ka pu ka tu ko motorcycle mawng rih na mawngh khawh ko maw ti ka mawngh khawh ko ti mah an khin cun ka mitthli hi khi kan har nu ruh hi a ka ṭam hi tluk pasal ṭha hi bui ral a tuk rih mi motorcycle a mawngh rih cui chun tlak zan kho dai ral tuk nakin a hong ra rih ka ti ka ruah tikah zei ruang ah dah pasal ṭha tampi hi ram leng ah hin an zam dih hnga timi hi ka lung thin khi keimah le keimah hi kai hau ki ka upat tuk hna i ton no ka chim thang ka uar tuk phone na man chun ruak kana vui cun kan umnak kha kumthar se kumthar kha rol ul nak thlacam nak an an mange thaizing kip tu ruak aipe aipe ka um chunga ruak pariat bak arak phan i ma vial te pasal tha ni nunnak an pek mi kan chin ram Pathian nih miphun phunkhat ah a kan ser i ram pakhat a kan pek. Mah ram a zohkhenhtu dingah thimmi nangmah keimah tu zei rian dah kan ṭuan ve, zeidah kan tuah ve, kan miphun caah zei tuanbia dah kan ṭial, a biapi tuk. I check caan bak kan si. Ka ra, kan pasal ṭha hna, kan nusal ṭha hna nih ram le miphun caah nunnak an pek in rian an ṭuan cang ram chungah. Nangmah le keimah ram leng ummi te nihin ni ah ni thongkhat le ni zariat le ni hleiriat chungah zei tuanbia dah kan miphun caah kan ṭial ve cang. I zoh ṭhan caan bak kan si. Kan ṭialmi hi a tam minung tampi nih tampi nan ṭial lai. A ṭial rih lomi zong kan um kho men. A ṭial rih lomi kan um sual cun ṭial caan bak si. A ṭial ciami zong hi a hnek caan bak na kan si. Kan ral tukmi Min Aung Hlaing hi kan theih bantukin kan tei hrimhrim hau tei lo nga lo hi ral he kan duh zong duh lo zong ah kan tei hau kan tei lo ahcun kum sawm sarih leng sal a kan tlai cangmi kan biaknak vialte zong a kan hrawk ditu kan biakinn vialte a kan khang ditu kan far la vialte an tlaih hrem ditu hna kum sawm sarih chung sal a kan tlai cangmi hi ral kan tei lo ahcun kan tefa par chan chan tiangah kan luat lai lo Pathian nih a kan pekmi ram zoh khan dingah rian a kan phawtmi kan tlolh lai. Mah caah cun rian kan nei. Zeidah kan tuah khawh? Thla kan in campiak hna, thlacamnak lawng a za lo. A za lo. Na chawva herh, ka chawva herh ve. Kan thlacamnak lawng za lo chawva caan bak si. Ka chim theo tawn Laimi hi i nek kan hmang, i ziak kan hmang. tutan kan ral tuk nak cun inek kan ngah lo iziak kan ngah lo thihnak le nunnak ramri bak asi kan ine kan iziak sual kan daithlan sual kan pasal tha vialte nan nunnak liam lai kan ram di lai kan di lai ma ca ahcun nangmah le keimah nih tutan hi inek caan si thawh caan si atu zong atu he uh, mission david wrong tun ti le kai lung hui tak kum lio zong kha uh, room operation uh, David Operation Warn nan kal pi ka te kha si ka phak kha e ka team hna zong nan pe si acun ka rak ra ve lai ka te ka um lio ah khan operation to hna sala kan lut ka kal ve la ti kha tim to na ka ngai ngai ve na a tong a tong lo ti ka kan kir nu se ka chim du mi chu tu ding se hi rar kan tuk mi hi tai hau chu kan ral cu kan ṭih lo zong hau iya na nupi nai hruai e vai kip an na kalpi ko in ka ti kan ni nupa cu kan tukmi ral kan i fiang kan ṭih lo ka ti kan ṭih si cun kan tu la lo ka ti kan hi ral kan tukmi hi kan ṭih lo hau kan tei zong hau ral kan tuk ṭung i hi ral he kan tei hau ti kan kan i ruah ṭung i ral kan tuk lo cun na kan tei khawh lai mah caah cun kan miphun tampi zong nih ka chung ummi tampi zong nih uh, nan umnak hi a nuam tuk cang i hi ral kan thawk hi kan philh theo tuan rua tiah ka ruah mah caah cun kan pasal ṭhana kan nusal ṭhana minung tampi ram tanga an um miphun le ram caah ram an kilven khi kan philh theo tuan rua tiah ka ruah le kanmah kan siaram le khap tein a hakha cu tong ding selo hi ti bantuk tuk ding selo hi ti bantuk kan tuk lo a zeitin dah kan ral cu kan tei lai Hruaitu hna nih a zah a herh an ti ning a kan hruai ding kha nawl ngeih kha a biapi tuk. Nawl ngeih kha i zuam ko hna usih. Kan pasal ṭha hna, kan nusal ṭha hna, hruaitu vialte, kan miphun hruaitu vialte nih Hakha tong ding le tong lo ding, tuk le tuk lo ding kong zong an theih tuk ko lai mah nih. Ye ram le miphun a daw ve mi pei an si cu. Mipi ca rianṭuan mi pei an si cu. Mipi ca rianṭuan mi, ram le miphun ca rianṭuan mi a daw mi nih a caan za ti a kan hruai ning kha nawl le ngeih kha kanmah pumpak kan rian cio si ko seh ti mi te kha van chim ta ka duh. Siseh law sau tuk ka